Ma ne tu kurd î ne xwe normal e bavê min? Tu çi li vir rûniştî di ponê jî behsa gotinên mezin û bê wate dikî bavê min? Geh tu yê behsa mafê mirovan bikî, geh tu yê behsa mafê çarenûsê yê gelan bikî, geh tu yê bêjî Amerîka, geh Rûsya, geh Ewropa, geh nizanim kê bi me re xiyanetê kiriye, xwedî li sozê xwe derneketiye. Ev çi pitpita te ye vale ye bavê min? Mîna gêjekî ku şevlê geriya be di nava sûk û bazarên siyasetê de li dora xwe şaş mayî dizvir e li te hatiye. Normal e bavê min. Madem tu kurd î, bê dewletî normal e. Her tişt normal e. Berê ku tu ji min bipirsî bêjî çima, ez ê bersiva te bidim. Tu tim dibêjî ez netew im. Çima ciyê min di nava yekêtiya netewan de tune ye. Normal e. Ji ber ku ev rêxistin yekêtiya dewletan e û tu jî bê dewlet î. Tu yê bê cih bî li mir. Ez ya qeşartî ji bavê xwe re bêjim. Ma ne tu bê dewlet î, naxwe normal e. Wekî din gava li welatê te di teqînekî de bi dehan Kurd bêne kuştin, serokên dewletan li hemû cîhanê serxweşiya serokekî Kurd nakin. Ew serxweşiya serokê dewlete ku welatê te girtine bin destê xwe dikin. Dema rojnamevanekî tê û dipirse hûn çima wiha dikin, dibêjin ew dewletan tenê muxatabê xwe dibîne. Tu jî bê dewletî. Tu ê çawa ji wan re bibî muxatab? Ji ber vê normal e gava sed Kurd bêne kuştin û brûskên sersaxiyê ji serokê serdestê te re herin. Dibe ku wî bi xwe jî ew Kurd dabin kuştin, dîsa jî normal e. Yê xwedî dewlet ew e, ne tu yî. Madem serokê dewleta ku tu lê dijî ew e û tu bi xwe bê dewletî, normal e bavê min, divê tu xwe ji ber van tiştan aciz nekî. Gava tu bi zimanê biratî mafê xwe dixwazî, normal e ew qerfên xwe bi te bike. Ji ber ku wî ew maf bi devê tifingê ji te stendiye, ne bi zorê be wê nede te. Lê gava tu jî bi devê tifingê bi zorê mafê xwe dixwazî, normal e ew ê te wekî terorîst bi nav bike. Ji ber ku tu bê dewletî, tu çekan li hemberî dewletê hildidî. Wisa jî normal e dema ew te wekî terorîst nîşan bide, hemû dewletên hevalbendê wî jî te terorîst nîşan bidin. Wisa jî xwîna te ne tenê li welatê te, li hemû cîhanê helal dibe, her kes li her derê dikare te bigire, te bikuje, te erzan bifroşe. Normal e bavê min, her tişt normal e. Wisa jî welatekî wekî Almanya yan Swêd di şeveke tarî de û dûrî çavên kamereyan dikarin temîna berxekekî ber kerê transferê dewleta te bikin û te bidin destê desthilatarên wê dewletê. Dema tu biqîrî û bibijî ez kurd im, welatê min Kurdistan e, ew ê bi xwîneke sar li te vegerîne. Erê, lê ka ji me re bibêje di pasaporta te de çi hatiye nivîsandin û navê kîjan welatî li ser e? Mebesta wan dewlet e. Tu aydî dewleteke din î ku ne peyva Kurd ne jî peyva Kurdistan tê de heye. Tu yê neçar bimînî serê xwe bi xemgînî berdî ber xwe ji ber ku tu jî dizanî Ewropayî ne ji axaftina mervan lê ji dokumant, ji agahî nivîskî bawer dike. Normal e bavê min yan wê te bidin destê wan yan ew ê bi xwe te bigirin yan jî wê navê te li cem xwe bi lista reşxînin, wê te nekin hemwelatiyên xwe, wê tu alîkarî bi te re nebe. Ew jî normal e, ji ber ku ew alîkariya ku bikare bibe, wekî alîkariya bi terorîstan re dibe tê hesibandin. Ji ber ku tu bê dewletî stara te tune ye, pişta te tune ye, cihê bewle ji bo te tune ye. Ji ber vê normal e çi bê serê te bavê min. Tu neçar î ku zimanê xwe daqurtînî, qebûl bikî. Normal e tirk te ji rûsan bi çend teneke genimê ûkranî bikirin. Wisa jî normal e nato xwîna çend hezarekî ji kurdan bifroşe wan da ku Swêd û Fînlandya bibin endam. Wisa jî normal e Swêdî yan Fînlandî yan Alman çend libekî ji we bidin destê hevalbendên xwe yên Tirk. Bazara cîhanê ya siyasetê mezin e. Her ku tevgera kirîn û firotinê germ dibe berê her kesî kurd têne bîra wan. Jixwe ya herî normal ev e bavê min. Tu dewlet hemalatiyê xwe nafroşe kesî. Yê ne hemalatiyê tu dewletan tenê tu yî. Ji ber vê madem tu kurd î, naxwe normal e tu bibî cihê bazara kirin û firotinê, talankirin û malwêrankirinê, ji holê rakirin û qirkirinê. Hemû normal e. Dewleta te hebûya wê ew xwedî li te derketibûya. Madem dewleta te tune ye, normal e dewletên din goştê we bixwin, hestî we li hev û di par ve bikin. Her tişt normal e bavê min. Jixwe ji berê ve hûn wekî terorîst hatine naskirin. Kurd maşallah ev çil salê wan e dibêjin em çil milyon in. Yanê bi kêmanî pêncî şêst milyon hene ji roja roj ve têne kuştin. Ma wê dinya xira bibe çend libek ji wan bibin qurban ji bo parastina wan welatên Ewrupayî yên demokrat. Ma ne normalek e. Li şûne ku di şertên li serê wan çiya yên dûr de bê qîmet herin, hema bi kêmanî li vir ew dewletên demokrat hinekî qîmetê didin kurdan, dema wan li hember tiştekî li hember daxwazên xwe difiroşin serdestên we. Ma ne tu kurd î, bê dewletî î. Naxwe normal e tu bê radestkirin, tu bê girtin, tu bê kuştin, tu bê firotin. Normal e çermê te bê selixandin û ji kûçikan re hestî bêne parvekirin. Normal e tu di qorzikeke tenga kolanekî de bê sekinandin û Ewropaya demokrat û xweşik serê te bitewîne, hem bi serê te de hem jî bi serê dîroka xwe de bimîze û te radestî kujerê te bike. Dikare her tişt bibe. Ma ne tu Kurd î, nexwe normal e bavê min.